Hello hello inlo dam tlang in ka subscriber leh viewer zawng zawng te a hmasa in chibai ka buk cheu a doctor in ih thu min rawn ang in ka taksa chak loh em ah avang in hun eng emaw chen kai in i hnih thum vel kha social media break te kha kan han nei a media ah rei lo te kha social media break kha kan han nei a chuan tunah chuan in ka rawn lang leh ta Pathian zar ah ka in recover chho mek a ka dam tha ve tawh em em a. ah hrisel rilru hrisel zawk leh pangngai takin ka rawn in lan ah ve leh thei ta hun kal ta khan kan ah harsat na tam tak min chin buai nasa em em a sawi nawn ngai lovin ah ka rilru thleng a min nghawng nasat zia chu in hriat kha khang hun lai khan kei pawh in ah in sawi fiah na video tih chhuah mai tumin enge ka status ah te pawh in eng emawni ka rawn sawi a nih kha ah. Mahse, engmah erawh chu nge dan rorelna ram a awm kan nih avangin video te siam mai lovin dan bawh che lo zawngin ka awm theih nan lawyer kha ka be rawn vat a, ka be rawn zui nghal a, amah erawh chu lawyer chuan ka beisei loh deuhin advice min pe a, keileh kan chhungkaw lam hun min hmal hun min thlir puina avangin a nia chuan khatiang kaihnawih video. ah leh thuchhuah reng reng siam lo tur thu min rawn ta nih chu ah khatih hun lai khan lawyer thu min rawn chu zawm harsa ka ti tak zet a ah ama lakah pawh ka lungawi lo hman hial a mahse harsa ti tak chungin advice chu ka zawm ta zawk a ka eizawnna kawnga hma thar ka lak lai tak leh vision thui tak neia ke ka lo pen lai taka boruak dangin min tlak bak ta kha. ah rilru lamah harsatna nasa tak ka tawh pha a chuan ka rilru natna khan in ka taksa kha a ti chak lo em em a tikhan ah lawyer mai ni lovin doctor te ka pan a tul ta hial a ah ka taksa a lo chak loh em em a doctor chuan hospital a ah admit ngei tur ka tul thu hei admit ngei ka ngaih thu min hre la mah se in lam ngaihtuah a tul bawk nen e fapa school kal lai ka lo nei bawk si. Sia ah kan nupa eng ngun taka kan sawi dun hnuah in lama in enkawl zawk turin thuthlukna kha kan siam ta kha a ni a. Ah a thei ang angin in lama trip te khain damdawi te ah pawh ka ei tha a, tunah chuan Pathian zara taksa leh rilru hrise ah tak nen ka rawn in lan ve leh thei ta hei ka rawn in recover tha ve em em a. Harsatna. Tawh chhunga ka tan a rinawm tak a, eng nge lo awm te chungah lawmthu ka sawi a chuan min thlahthlam ngai lo tu leh thurawn dik ka dawn theih nana min kaihruai tlat tu Pathian chungah ka lawm em em a, rinna kawngah pawh he kan buaina chungchang avang hian nasa takin hlawkna ka chhar phah a, fitna kawngah te pawh niang chu tin min phatsan lova ka kiang a awm reng. Lawyer te, doctor te ka pan lai zawng zawng min kalpui tlat tu ka pasal chungah hian ka lawm em em a tin ka lawyer leh doctor ten thu tak thu tha tak tak min rawn na avangin an chungah ka lawm em em bawk a an ni thu min rawn na avangin hun liam ta a eng nge chhungkaw boruak rit tak te pawh kha theihnghilh ka tum ve tawh lutuk a ka u leh ka nau sister in law te pawh ka lakah ngaihdam. An ngaihna an awm a nih chuan engkimah ka ngaidam vek a, kei chuanin eh ngaihdam kha a tha ka tia, Pathian thu ka tia, a chhan chu kei ngei pawh hi mihring ve tho ka nia, ngaidam ngaihna lai tam tak ka nei anga ah kei ngei pawh hi enge hriatthiam reng ngai ka nia, tun hma tang tawhin ka tawngkam te pawh in lo hre tawh thin anga ah. Keimah hi enge mi rilru tih natna ka lo neih palhna zawng zawngah he video hmang hian ngaihdam ka dil bawk a ni tih kha min lo hriat sak ula chuan youtuber te pawh youtuber te pawhin kan hun liam tawh a thil duhawm loh tak lo thleng te kha min kawl that sak reng lo turin ka nghian nghal cheu a taksa leh rilru hrisel zawk leh hmalam-- Pana enge ke pen ka tum zel avangin enge ahh khatiang kaihhnawih maw zawh zawh belhna emaw sawi zuina emaw ka awm tawh lo che tih hi ka duh a. Youtuber ho comment na a rawn ni nghal bawk a chutih rualin a tawp khi ngun takin min ngaihthlak sak ula chuan a tawp bera ka rawn sawi duh chu chutih rualin social media influencer te kan lo nihna laiah-- Ka viewers te leh subscriber tuam tak tak ten min support tlat thin tu te min ngaihkawih palh theih tur thil te awm ve thei a nia. Video rawn siam hi a tha ang em tih erawh ka ngaihtuah na hian a awm reng a mahse chhungkaw boruak chhiat na tur thil hi chu ka duh hauh lo a chutih rual in Mo sual leh Komali kai ka ni bik lo rawn tih rawn tar lan hrang chu ka la duh ve em em tho a hun in a la rawn hre zel tur ah ngai mai ila kha kha chu ihh ka la rawn siam dawn nge dawn lo pawh kha ka hre chiah bik lo a thenkhat in ah kan pi zo ni ni tawh em mai min tih te pawh an awm a kha an ngaihtuah let phei kha chuan a zah thlak em em a chuvang chuan in ihh hemi bik ah hian ihh kha kan hun kal tawh kha enge.